bichorochoro akwane nabanto ebikoyo biria biabo takoreti bo last time yeah he remained aloof agatiga amang'a tiga bande bakorere bakorere Raila campaign but aise koamua going forward ng'a bono this time round I think I want to do it ng'a bono Matiang'i abwate bare nere egari eyemo bagotara boikoyo aria abatebie ng'a this is the man ande abainyore ng'a last time I warned you people ng'a ngosaria more onye mogontegerera.

Nonye nonye Gachagua ogochia gocha ne candidate yaye. Oo. Eeh ngai ore ochagete korusia run mate. Of course of course goika arusie isiko ya isiko ya Nyanza igo Nyanza ero is out totebe western Kenya is out so the only place aranyore omonto korwa Mboiko yeyio because of the numbers and there is talk ng'a nabo arabe paired

ne nabwo enyomba enene gusii. Naende. Enene gusii gose Kisii county. Enene Kisii county. Gusii generally omonyaribari omonyaribari ngofiria are ng'a politically nomokong'u are narenge ahead of these others eh so so ogofiri koria ekero okonyora abanyaribari bagana gokwana nabo ofireti ng'a.

Ing'o nere agochia go peak as a running mate? Aye oroche araroche running mate ere. There is talk ng'a nabo aragende south mogirango but about two three weeks ago naigure naende ya chenchirie ng'a bono iga akogenda bomachoge. Aye rero bomachoge okorire gento ekio mapema. Aye Ng'a ng'a bomachoge. ng'a omo south mogirango nomoke, Nomoke. enyomba eri nenke, Eih. omomachoge nere naisaini naba ikueirana nang'a no naintwe bono this time goika togenda naintwe buna Toire obo David wetu buna bwarenge there before. Toire chi nabo bwarenge goetera ase mangi bono bakaurwa. Mbafeelet ng'a bono tokona kogenda are korwa ase oboraai. Tobwenerete anga naintwe nabo tware koba retained ase obo deputy aria. Egere tuna gotiokerera mambi nabo bakonyara twabeire governor. So aise ko keirani bo machoge chances are ng'a

atenene atenene nya nyakwenda aria atenene maate aya iga riosi eri nyamarambe ya erari kabisa tiga abanto baminto ng'a inche nonye nyibore ira aa kamoranche yaani mon montige pi montige mobwate chimachogo onye totebe machogo nere ogochia koba finally ekandeti yaye motige machogo montige mong'e obosoku ng'a inche riakoa naria esabu eyio ekoera echi chionsi chigosoa ekabu. Aya, omonchari. Omonchari na- na- nere omonchari I- I don't know ng'a Tari inki ara- mokiaro. ta- ta- ta- timaeti naki enyomba eria ekororwa, Lakini abakwa lakini mba- ogospika. mbana konyea mbana konya take seriously Ase oboconsideration. ase Ase oborai. ase oborai bw'ecounty like for- for example ng'o- ng'otenene korwa obogavana. Nonya mbarabwo mbarika ase bakorora ng'a naintwe ntoisaine tobwanete koba oriente gete because of that bamana gotigara bakweng'usa gochia magega mpaka mpaka abanto bande babe assume ng'a nabo togo decide motwe aria inwe toche tobarete on board. I think politically they also need to have a meeting baboranie ng'a intwe bono togo add numbers only all the time we need something serious onye nobo. obospeaker nabo batebe ng'a naintwe this time round goika totware oyomo oito to to to tomeke arrangements to agree ng'a going forward inki mogochi gotoa. Tari ng'a ekero mwarosire eserekari momanye koamua no we must agree now ng'a what is in store for us buna omonchari. Ekero togopima iga, bagoteba ng'a Ongwae nabo arache korwa obosenete. Yeah, Ongwae can. Kagocha naki oroche onyongo tata bo. Bwekechi kobe egasikia era. Nenyomba eyemo. Gavana, Gavana Ongwae, nomogaka o Sikira Cross. Tasikire? Nasikire, nakorete egasi amaene naende ntaete koira ribaga rigoteba ongera sana because there was a lot of maturity and stability ase oborai nonya nere kibinadamu nabwate challenges chiaye. The only disadvantage arachie gotwara ekero agotoka.

Mose it will be impossible Ene- so so nabo omuya buna ongwae nonde nonde nonde bakaroo Eh. as long as matiang'i are parrot naye otari nere Ehe. yours is cooked basabe bono riori aike ase atebe bono inche natigire nabere running mate ekobe eko- okobe running mate y'omonto then now that will dilute his influence ase gusii but as long as are parrot 2027 ill be determinant. Inche gento ndakwane igoro amatiangi neke, excuse nkiya yagotoa buna abagusii getamoire ase ballot. Aye ekero ketagotwara. Bono rigereria. Ang'anyerie oria ang'ane. Ande Uganda. Agende Uganda aborie amenye oo naende atigane. Oroche, Matiangi, akaeborwa iga amangaini, akama koimoka. agasomia emenyenyo ekero akorete esukuru akarua agasoa Egerton University agasomia buna electurer akarua agakenda Nairobi University agasomia buna electurer East African Community naye akorete egasi atenenete Kenya Uganda na Tanzania akagenda New York State University gosomia agacha Kenya bado agakora egasi ase Uhuru Kenyatta ICT agasoa Education agasoa na Ministry of Interior naende aka replace William Ruto kere angete okorana orwe egasi Korwa oagane na World Bank. Yes. All that experience bochokerete bo David. Mochakerete bo David. Na abakenya bonsi na youth batebete ng'a intwe omonto ora fix this country. Matiang'i. Matiang'i. Ng'a iye ogotiga abanto aba bonsi bara babwate faith in you ng'a you are the only you are the solution to their problems. Chande Matiang'i iga. E ballot mbakoike oanche toancha na gose twagachia korochia. Gose odisonie obokenya bwao ng'a tori mokenya rirorio tomanye ng'a. Eeh nekore na lakini as long as ore Kenyan citizen gose Ekura ya ekura omogusii there is no yonsi way. pi ase matiang'i Tobwati choice, ekoyia tobwati choice my eyie. brother aye bono goika obe ballot nchiba ibere aye kabe ballot chibaruerwo. Echire echi tokobeka. Yes. Kai.